sydd yn dweud mai canu yn ddaeth drwy'r gân, a'r unig gân. Wel, dydw i ddim yn cytuno efo hynny i ddechrau efo hynny. Wel, mae hynny yn y lle anghywir. Yn bersonol, sgin i 'im math o gynnen, yym, a yn sicr dwi'm yn gweld ni'n mynd i setlo dim byd p'nawn 'ma. Ond, dwi'n meddwl, gan bod ni yma, waeth i ni drafod rywfaint, ynde? A stori o'n i'n meddwl i gyflwyno i ddechrau, a i chi, Stori am Dafydd ap Edmwnd, un o'r cywyddwyr. Nid falle y mwyaf ffasiynol o'r cywyddwyr pan 'dan ni'n edrych yn ôl ar y cyfnod yna, 'dan ni'n meddwl am Dafydd ap Gwilym, 'dan ni 'di gweld y pnawn 'ma, Guto'r Glyn, ynde, Dafydd Amor a rhei o rheini. Dafydd ap Edmwnd ella dim yr un mwyaf blaenllaw fysa ni 'di enwi falla, ond mi o'dd o'n ddyn ag yn fardd arbennig iawn iawn. O'dd o'n uchelwr i ddechra' arni. Ond ganddo fo dir ochrau tu draw i Wrecsam fan 'na. Yy, ac o' hynny'n golygu bo' dim rhaid iddo fo glera. Do'm rhaid iddo fo gnocio drysa, yy, a dilyn y patrwm arferol o o ganu i uchelwyr a'u teuluoedd. Oedd o'n rhydd. Oedd o'm angen grant, ynde? Ac felly o'dd o'n rhan- rhannu 'i gân 'i hun. Yym, ac mi o'dd 'i ga- 'i ganeuon o, 'i gywyddau fo'n wahanol. Yy, ma' genno fo, yym, gywydd Yy i yy Siôn Siôn Siôn yr Eos be oedd enw fo? Yym yym Pibydd gafodd ei ddienyddio yy gan y Saeson. Yy di- nid y math o ganu fyddech chi 'di gael gan feirdd arferol. Yym o'dd o'n canu llawer o gnwdda serch fatha Dafydd ap Gwilym Oedd eto y tu allan i norm y canu mawl, canu marchnad arferol. Ond does dim dwywaith ei fod o'n grefftwr tan gamp. A ac i bedwar mis- fesur ar hugian o ydi'r pedwar mesur ar hugian safonol o hyd yn y yn y o ran cerdd dafod. A'r hyn a ath o oedd gwneud nhw yn fwy caeth. Yy mi gath o warad ar mesura fatha yr englyn milwr a'r englyn penfur, a chreu mesurau 'i hun, a rheini'n eithriadol o jig-saws cynganeddol fatha cadwynfur a gorchest y beirdd. Mi oedd o oedd o'n credu yn yr elfen orchestral 'na pam? Wel, mi oedd barddoniaeth a beirdd yn mynd drw gyfrwng gyfnod o argyfwng y ddiwedd y bymthegfed ganrif. Uchelwyr yn troi i fod yn Saeson. Yym, oedd hi'n gyfnod y Tuduriaid, ac felly yym y nawdd i'r hen ddiwylliant Cymraeg yn pallu. Ac gormod o feirdd, deud y gwir, dwi'm yn gwybod os ydy hwnna'n yy yy broblem yn y dyddiau yma, ond gormod o feirdd yng Nghymru. Yy ac oedden nhw'n cystadlu wedyn, a pawb isio tamad o'r gacan, pawb isio eu uchelwr, Mae eisiau ei folio ac i dderbyn y rhoddion gan yr uchelwyr yym ac yy oedd na'm digon i mynd rownd deud y gwir ac felly be nath o yy Dafydd a Edmwnd i isio fel un o'r tu allan oedd ddim yn dibynnol ar y system caethiwo'r system codi lefelau ac felly dim ond y rei mwya crefftus oedd yn medru pasio lan arholiada terfynol a bod yn brifeidd go iawn a a mynd rownd a cha'l pres yr uchelwyr ma lly ynde. Ydyn ni yn y Steddfod yn Nghaerfyrddin ac mae'n debyg yn y Steddfodau pan fydd yna gynulliadau o feirdd yna oedden nhw yn rhoi tus ysgrifau ac gwobrau i'r disgyblion oedd yn graddio fel 'tai. Oedd hi fatha rhyw seremoni raddio. Oedd prentisiaeth hir gan y beirdd ac oedden nhw yn... fel oedden nhw'n dysgu crefft oedden nhw'n mynd o dust ysgrif ac o safon i safon Ac oedd y beirdd bach ifanc 'ma yno i gyd, yn eu costiau melfed aur a gwyrdd ac arian a lliw gwin, ac yn dangos eu hunain ac yn plifio o gwmpas y lle 'lly. Ac oedd Dafydd ap Edmund, mae'n debyg, bob amser, er ei fod yn uchelwr, er ei fod yn gyfoethog, bob amser, llwyd, du a brown, dim byd flash. Ac yym. y driw odden nhw'n alw o, achos bod o mor ddi-liw 'lly. Yy ag yy dyma rhei o'r beirdd pen- prentis 'ma yn 'u aur ac arian yn dod at Dafydd ag yn meddwl, Yym, wyt ti'n un ohonon ni? A dyma Dafydd ap Edmwnd yn deutho fo, Nachdwn, ngwashi, Bardd ydw i. A dwi'n meddwl falla bod 'na rywbeth yn fan'na ynde? Ond nid y gair 'bardd' ddefnyddiodd Dafydd ap Edmund, ond y gair 'prydydd'. Erbyn heddiw, mae prydydd yn golygu rhigymwr, yndydi? Dyn sydd yn mydru, sydd yn mynd drwy'r mesurau. Yy, ond adag ynny, oedd 'na llawer iawn o urddas i'r gair 'prydydd', yy, sef dyn oedd yn gwybod ac yn nabod pob un mesur oedd prydydd, a gw- gwybod pryd i ddefnyddio pob un mesur. A falla, ella, yy, bod hi'n amser i ni edrych ag bod rhaid i bawb sydd yn barddoni'n Gymraeg, nabod ei fesurau. Dim ots os ydyn nhw'n canu'n rhydd, canu vers libre, canu'n gaeth, bod pawb yn gwybod pob un mesur posib. Achos dwi'n meddwl na, na, yr, yr hyn ddylai fod pob bardd yn ei wneud ydy dysgu popeth posib am ei iaith a hanes ac am ei ddiwylliant ei hun. Mi ddylai bod hynny i gyd yn gefndir i bob bardd. Oedd Gwyn Thomas yn cyfeirio yn gynharach at briodoldeb. Cyn fedrwch chi fod ddewis mesur a bod y mesur hwnnw'n briodol, rhaid chi wybod y gynghanedd, rhaid chi wybod y soned, rhaid chi ddeall sut mae'r rheiny i gyd yn gweithio, ac wedyn dach chi'n dewis. Ac felly pan mae bardd fatha Gwyn Thomas yn dewis canu'n Fair Labour, mae hynna'n hollol briodol, achos does 'na neb yn gwybod mwy am y gynghanedd ac am y mesurau caeth na Gwyn Thomas. ond mae o 'di dewis canu rei cerddi yn Their Labour a do- ma' hynny'n amlwg yn hollol iawn. Ond mi ddyla yy y mesurau i gyd, a'r gynghanedd, fod yn rhan o arfogaeth pob un bardd yng Nghymru. Yn fwy na hynny, ddyla fo fod yn rhan o arfogaeth pob athro Cymraeg ym mhob ysgol yng Nghymru. Ac mi ddyla yy y mesurau 'ma i gyd, fel y bysa Cerddoriaeth Mozart yn rhan o unrhyw addysg yn Awstria ac yn yr Almaen, ddylai fod y mesurau a'r gynghanedd yn rhan o bob cwricwlwm cenedlaethol ym mhob ysgol yng Nghymru, a nad oes 'na neb yn gadael yr ysgol heb ddeall ac heb wrthfawrogi'r gynghanedd. Mi oedd hi'n llawer iawn llymach, 'swn i'n deud, yym, pan o'n i yn yr ysgol, a dwi'm yn cofio faint mor mor bell yn ôl o'dd hynny bellach, ond mi oddan ni yn un ar ddeg ac yn ddeuddeg oed yn dysgu y bedair gyng- gynghanedd elfennol. Nid cael eu dysgu'n greadigol, dwi'm yn deud, yn cael eu dysgu i'w dadansoddi, ond o leia' o'dd o'n ryw afal, ac yn ddiweddarach o'dd hi'n haws yy defnyddio nhw'n greadigol oherwydd hynny. D- ma' hynny 'di cael ei golli. a dwi'n meddwl bod rhaid i hwnna ddod yn ôl i bawb de. Wel, diolch yn fawr am yr agoriad 'na. Nawr te,